Right guys, imba ya mchembere wangu, imba ya mchembere yavavaka mugore ra 2017 apa ndatongoya netype yetumapendi pendi zvongopenda penda so ndinoda kuti tipinde muroom ndinoda kuratidzai zviri pasi pembeda pane chibag chirimo chibag chiri pasi pembeda so chibag chandinotaura nezvacho ndi ichi ndinoda kuti ndivhure mm, gandonoti kamera yangu ndikazviita papi tingaitsveta papi toda ndivhure mungotoona type tumabhegi kuti kana kuna vanotoziva kuti tumabhegi twekare twekuma90s utu hatiwaniki kuma2k utu ndetwekuma90s urutoona so chachembera bhegi emadhara yedu so tawana saga iri right tawana futi chimwe chibhegi ichi ichi saka ndichada kusecha one by one zviri mukati umu tawana futi chimwe chibhegi ichi then tawana picture iri picture iri raitiraramisa guys picture iri tichakura iri uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai matthew 11 pa 28 raitiraramisa picture riri tichakura taiziva kuti picture raya rakanamirwa mumadziro muchembera wanga uchiri neichi chimwe chimba chavo cheraundi chimba cheraundi chiri pano apo hachina hachoputswa saka ndomumwe wanga wakarinamira taiziva kuti kana taneta tinongotasa picture topfugama tonamata right toya panapo na ichi chivhesi ichi chakatodambukawo zvacho chakatodambukawo zvacho and then chiseva side uh, kune vanochiziva ichi sunbeam red polish red polish yeflow iyi Hai kudhara ndizve kudhara izvi. Right. Tora futi ya same same. Ah ndizve kudhara izvi. Then ichi sini ichi nde ndezvekisa parafini muzvibani. Taizviti zvibani panguva yacho. Ngationa kuti umu mune muchipepa. muchipepa umu toona kuti mune oh shit itwaini yangu iyi yaishandisa kundoredza twaini unoona kuti zvinhu zvedu zvakachengeteka zvinhu taizvishandisa zvekuma 2009 eh, 2007 something like that right ndaona zvino zviri muchibhegi muti chinei muchibhegi umu ya isimbi isimbi inogona kuzotondibatsira chizire right ngorobha udi then mune kaunga bhegi futi aka aka kakaita like a wallet aka then kune chimwe chiri mukati toda kuti tione kuti chii chiri mukati mo ichi mune kabhegi aka guys haa zviro zvekumusha so mune kabhegi aka saka toda kuona kuti munei mukabhegi kaka regai tisunungure tione regai tisunungure tione unogona kuona zvimwe zvinhu zvausati wakamboona kunyanya zvenyu vamwe makatarisa pavhidhiyo iri unosangana nezvimwe zvinhu zvausati wakamboona ipapa because zvazvinhu zvekudhara zvazvinhu zvekudhara ndinotoshaiva zvangu munhu anonyatsondibatira foni ndinyatsokuti kusunungura nemaoko maviri but regai tisunungure ye ya ndichamboshuta kavhidhiyo right ichi chimbegi ungoona tuma wallet twekudaro zvazvekare zvazvekare zvandiri kutaura vana then muchibhegi umu um, regai tidure pasi apa tione kuti chimbori chii uona nemakoina makoini ende umu unoratidza kuti mune zvimwe zvinhu zvirimo regai tione kuti chii chiri mukati momu right hamusina chono tikati chiso right ndawana mari eh uya mbonditoche uya mbondishuta apa ndinyatsovhura zvinhu zvangu alright then ndo mari yandasangana nayo umu guys moiziva here mm, receive bank of zimbabwe 750 750 1000 dollars eh mimi kuti vamwe wenyu moiziva ri mari kana kuti hamuizivi tiona kuti tingavana gore here apa uh, on or before

1000 dollars bepa one just imagine kuseri kwaro rine rine nzou uri kuona kuseri kune nzou then izvo zvimabuilding i think zvimabuilding buildings zvimwe zvekusaido 750 saka ndiri da kuti mundiudze kuti ndine mari apa guys then iyi zvakare iyi 100 000

iyi uh, let me check kuti ndegore ripi kamera yangu iri nyatsobuditsa right iyi ndeyezimbabwe 1997 muri kuona mari ya 97 iyi 50 mari iro izuva iri izuva iri rakadai then toti 50 touya panapa

ya 55 because 50 plus 5 akomana machembere edu anenge akahaida mari akomana iri dhola iri iri dhola iri right tine dhola hey, eh, munongoona great zimbabwe apa nemiti iri apa iyo then kuseri kune shiri 1980

murikuiona i two dollars yechipangolin vazhinji venyu munoiziva pakungoinzwawo zvenyu ipangolin two mari then i 50 iyi i 50 iri idollar eh, ndoda kuratidza iri idollar ende dollar pamari idzi dollar ndo ranga riri hombe dollar ndo ranga riri hombe muri kungoona dollar iri rakaita hombe then touya pa 50 50 iyi yakandiita diki iyi 5 dollars iyi muri kuona kuti dollar ndo ranga rakaita hombe pamari idzo which means iri dollar futi muri kuona so rega tiisa apa dollar pane rimwe raro then 50 50 enda pane imwe yayo 5 dollars enda apa shamwari dollar enda apa shamwari eh, iyi 20 20 enda apa shamwari 20 enda apa shamwari imari wakumana zvekuti nyika yedu dai yaimbotidzosera kumashure tagonawo kushandisa mari idzi then toziva kuti munhu wese ane mari mumba yake yakadai aishandisa zvinogona kutisunungurawo pandangariro dzedu iyi ipondo yechipangoleni iyi eh, then tine 50 then tine 50 imari dzese idzi tingadai tisingatombonyanyi kuchema nhamo zvatiri kuita dhola enda apa dhola enda apa 5 mari enda apa eh, 50 enda apa

Twende uya apa shamwari. Right. Ndo mamirira akaita mari dzandawana muchibepa muya muya. Muri kuona apa iyi tati i i 2.750 2 million 750,000 dollars. Imari yemuZimbabwe izvi. Haisi mari yekune dzimwe nyika. Apa RBZ Receive Bank of Zimbabwe. imari yemuzimbabwe ndiri kuda kuenda nayo kubhengi mangwana ndindowadza kuti ndiri kuda kubhenga mari yangu 2.7 right regai ndidzoke muchibhegi changu chachiya guys ndione kuti muchiri nei ah muchibhegi hamusina muri kutoona kuti chatobhora zvemukati chibhegi hachisina right ndine zvinhu zvandabudisa muchibhegi zvandasina kusecha saka ndakungosecha chiwaleti ichi ndoda kuona kuti munei right ndaona chibhande ichi chibhande chebag ichi right ichi ameno kana muchiziziva izvi izvi zvaishandawo kungovhara vharawo mumba zvekungovharawo kana matable table izvi micheka zvakudara izvi yeah right ah, ndochete zvanga zviri muchibhegi ichi then toya muchisaga umu right ndabata kabepa keflower apa nezere flower golden cake wheat flour, wheat flour. Yeah. Ko zvinhu zvacho zvakawanda ka. Zvandiri kutoita izvi zvakatokosha zvitodarika zvacho zvandoda kuita. Right. Saka apa ndakungosunungura guys. Ndakungosunungura idzi mari dzitodzisa pasaidi. Kawana dzimwe todzisa ipapapo. Right. Umu muneiko? Eh, ichi chisoneso ichi right handisi kuona ndiri kuvideo ya right e eh, ndiri kusangana netype yematombo ndosangana rega ndizvidurire pasi nyatse kuona kuti munei itype yematombo iyi takachengeta humwe upfumi hwatinawo mudzimba guys munongotiona zvenyu tichishoreka tichidai tichidai but mune upfumi humwe hwakavanzika then tine type yematombo eblack awo kamera inge rega inyadze kutora zvakanaka e, matombo eblack awo uri kumaona zvaanoita izvo anohwinya hwinya hatizivi zvedu kuti matombo vani matombo rudzii eblack eh, then tove kune mamwe matombo akaita fanika mabhotoro awo uri kuona awo hatizivi kuti matombo rudzii iwawo but takamachengetedza mudzimba ukatoribata unototi ha ibhotoro unoona ese matombo awo ndozvaari awo anohwinya hwinya zviri mukati mawo zvekuti hatitozivi kuti matombo awa akamira sei mamwe ndo akaita mapenzera awo awo muri kuona ende matombo awa haasi ekuti taimachera kana kuti kudii kungonhonga Aw. Aw. Mkoma nhonga guys matomba akaita like mapenzera akashepewa shepewa. Harina kana kukrecheka ipa papa rakatemwa rakadaro. Mwari vakarigadzira rakadaro. Aw. Aw. Matombesa. Aw. Murikona akaita mapenzera. hapana kushanda grinder zvakangogadzirwa zvakadaro ese type yematombo awa mamwe acho akaita mahombe zvekutoti mm, anenge achipenya penya mukati mawo akangoita like ma mapenzera penzera mashape acho nematombo akawanda guys awa ese awa Matombesa ane mashape iwawo akangodaro daro munoti anotobwinya mukati mawo neeblack awa eblack awa tine mamwe futi akaita eblack but akaita like penzera penzera kozouya mamwe eblack ane huremu anongohwinha hwinha zvawo. Ah. Ndozvinhu zvekunoku right eh, regai ndiseche zvangu mukati umu ndoone kuti mune ah, eh, chibepa ichi chingori nezvima zvimatoo zvevana zvekutambisa izvi then ichi iri ihinji ihinji awa ah, mahinji awa ah. hinji ekudhara awa vazhinji venyu munogona kusamaziva mahinji awa right hinji youya apa ndechepadhoo ichi naingoro simbi zvanechisoneso then iyi iloku yakasungwa nezvinhu zvayo zvakakwana then iyi tape measure mm, tichiri kushandira yeah tape measure chiri kushanda tape measure mm, 5 meter mm. right dzingoro simbi zvadzo nechimwe mm, futi chipepa cheflower ichi daona kuti mukati momune tatakutira timotanga tacheka kuona kuti mune chipepa cheflower nyaya ya tungoro tusimbi simbi tungoro tusimbi simbi zvato i don't think mune zvimwe zviri interested uh, let me check from the bottom let me see Alright, hayo anyway. Tumasimo zvega ndito tukutuwe kana. Next kuonera panze. Alright. Hayi zvingoro zvimasini sini. Zvisina kana wo spirit spirit. kumusha hatirashi zvinhu guys hatirashi zvinhu tinogadzira history tinochengeta history then iyi ine zvidhande zvikutire pazvo guys eh, alright alright alright alright mm, haa zvimahodha zvangu zvandashandisa izvi mazhinji zhinji zvisikudhaifa mayendo yendo eh, then apa ndezvemadhoodhoo izvi zvapera ndozvinhu zvandakwanisa kuwana eh, muzuva ranhasi pasi pembhedha ichi changa chakatakura kurema chibeg ichi ichi chakaita fanika chisoks ichi ndochanga chakatakura mari dzese dzamuri kuona idzi

2 million 750 thousand dollars iyi ndeye muzimbabwe then tine macoin macoin handida kukwanisa zvangu maverenga kuti imari but apa pane madhora apa pane ma50 dollars apa pane ma5 dollars awo mapondo echipangoleni then iyi 10 mari ma 10 mari echimuyu then ma 20 mari ane chibechina bridge right awa matombo awa matombo handizivi kuti matombo Rudzii kune vanomaziva kuti mungati matombo vani awa. Kana atori madiamond ndinenge nditori nechiyadzwa maini ipapa apa. Ndinenge ndakatopedza mari, ndinenge ndi mari yakasviba kuti tsva. Ndinenge ndakutanga kutomboitawo zvinoita ana Sewikneyo zvekupa vanhu mota because dombo hwani seiriri. tinotengera village yese maakwa tikauya tikatora rimwe iri ndotovaka zvikoro zvipatara tobatsirana takadaro so muzuva ranhasi ndo zvatakwanisa kuwana tichatsvaga zvimwe because ndoziva kuti hazvisizvo zvega zviripo mukabhega kundokakatakura zvese izvi